Дьүүллүүр, бастыҥалаах дьүүллүүр сибэ. Сергей Үлэм тиэмэтэ. Хос эһэм Васильев Петр Сергеевич Аҕа дойду сэриитин кыттыылааҕа Үлэм сыала-соруга Хос эһэм Васильев Петр Сергеевич олоҕун үөрэтии Хос эһэм бойобуол суолларын үөрэтии, билии, сырдатыы, хос эһэбинэн киэн туттуу, кини аатын үйэтитии. Хос эһэм Васильев Петр Сергеевич сэриигэ сылдьыбытын туһунан аймах билэр дьоммуттан ыйыталаһыы, билии. Улуу Кыайыы сэттэ аҕыс сылын көрсө хос эһэм Аҕа дойду сэриитигэр кыттыытын үөр Дьэттэн билии кининэн киэн туттуу. Хос эһээм Васильев Петр Сергеевич тыһыынча тоҕус сүүс уон аҕыс сыллаах Эмэҕэ-Хаҥалас бастыҥ аахара тохтоһут диэн сиргэ Чадаҥы бааһына дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. Бииргэ төрөөбүт сэттиэлэр эбит. Алта уол, биир кыыс. Хос эһэм төрдүс оҕонон төрөөбүт. Кини төрүт кылаас үөрэхтээх. Сэрии иннинэ Кыһыл Сардаҥа холкуоска кыладыассытынан Антон биригэдьииринэн үлэлээбит, оҕо эрдэҕинэ үлэҕэ-хамнаска уһуйуллан улааппыт буолан ханнык да үлэттэн толлон турбата Хос эһэм Петя Сергеевич тэнчэ таҕыс үстэр диэн икки сыллаахха балаҕан ыйы, ыйыгар сэриигэ ыҥыра, ыҥырар бэбиэскэ тутан Аҕа дойду Улуу сэриитигэр барбыта. Ити курдук үлэлии хамсыы сылдьан илиитигэр саа саадах тутан уоран түспүт. Талабырдьыттартан Ийэ дойдутун көмүскүү туруммут. Кини сэриигэ историяҕа киирбит Сталинград куорат оборонатыгар сылдьыбыт үһү. Сталинград тулатынааҕы кыргыһыыларга Саха сирин уонтан тахса тыһыынча саллаата кыттыбыт. Бу саха байыастара кыттыылаах сэриилэр Сүдү Кыайыы Германия байыаннай балаһыанньатын айгырааппыт. Манна мин хос эһэм Бүөтүр эмиэ бэйэтин сэмэй кылаатынан өстөөҕү сууһарыыта уус-көмө буолбутуттан мин киэн туттабын. Хос эһэм оҕолоругар кэлэн кэпсииринэн ити кэнниттэн Лодорф күөл таһыгар сэриилэспит. Күөл таһыгар суол хараабылыгар сүүс уон икки пулеметнай полкоҕа пулеметчигынан сылдьыбыт эбит. Бу сүрдээх эппиэтинэстээх соругу чиэстээхтик толорсубут. Бэйэтэ кэпсииринэн, биэс-алта өстөөх сөмөлүөтүн суһаарбыт үһү. Аны сорох ардыгар сулларбыт сөмөлүөттэрин нууччалыы билбэт буолан элбэхтик балыйтарбыт эбит Ленинград Финляндия туһаайыытынан кыргыһыыларга сылдьыспыт туһунан дьонугар кэпсиир эбит Бэлкиэх тахсан сэриилэһэ сылдьыбыт онтон төттөрү киирбит сэриигэ сылдьан ефрейтор званиелаах эбит уоттаах охсуһуу хонуутугар икки төгүл бааһырбыт Сэрийгэ сылдьан тыылга хаалбыт дьонугар көмө оҥорон мыыла харчы уонна аһыыр аһыттан паек ордорон баһыылы- баһыылкалаан ыытар эбит онтук онтукката тиийэн кэлэрэ эбитэ дуу суоҕа дуу ити курдук ууну-уоту ортотунан сириилэһэн араас кыргыһыыга кииртэлээн элбэх ньиэмэһи кыр- кырбыт олус чуолкай снайпер буолан элбэх хайҕалы ылбыт бойобуол өт-

Эһэм бэйэтэ тыһыынча тоҕус сүүс төрт уон алта биэс ый ыйыгар сэрииттэн кэлбит уоттаах сэрин сирин киниттэн уруусхаламмыт куораты чөлүгэр түһэриигэ үлэлэһэн баран тапталлаах Сахатын сиригэр төрөөбүт ахтылҕаннаах дойдутугар үктэммит кэлээт үлэлээбит совхоһугар хара үлэҕэ төһө күүһэ кыайарынан үлэлээбитэ Кини, кини киһи быһыытынан көнө судургу майгылаах эбит үһү. Хос эһэм Петр Сергеевич сэрии кэнниттэн колхозка, онтон совхозка араас үлэҕэ үлэлээбит, онно да үлэлиир сирдэриттэн элбэх махтал бочуотунай грамоталарынан наҕараадаламмыт коммунистическай үлэ ударнига буолбут. Хос эһэм сэриигэ барарыгар биир оҕолоох эбит сэриигэ барбытын кэннэ биир сыл буолан баран кэргэнэ өлбүт уолларын эбээтэ көрбүт тыһыынча тоҕус сүүс төрүөн алтыс сыллаахха иккистээн кэргэннэммит кэргэнинэн Анисия Титовналыын уон икки оҕоломмут оҕолоро бары үлэҕэ үөрэххэ инники киэҥҥэ сылдьаллар хос эһэм билигин отут биэс сиэннээх төрдүөн хос сиэннээх Мин хос эһээм бу Улуу сэриигэ кыттан дьоллоох олох иһин охсуспутун киэҥ туттабын